Seň bilen görüşmesek bolmaýar. Gowlukmy? Baramda gürleşeris. Ha, bolýadyr adres ýollaýan. Karoçi gepi uzaltjak däl men seni söýýän. Eziz, sen meň durmuşymy bilmeýäň. Gysgaça aýdanda biz wapşe bir birimize dogry gelemzok. Meni indi bimaza etme. Men seni göresim gelmedi. Utanma. Aýlanmany gideýin. Ýör bir ýerik gideýin. Garaýynmy? Tiktoga girýän gelnejelere degişli. Öňräk karoç bir wideo gördüm birine bir gelin ýazypdyr ele bele diýip ýazypdyr onam ýokary çykarypdyr komentariýasyna jogap beripdir suratynam çykarypdyr ondan diýipdir Men diýýä ärim ýok diýýä tiktoga girip näme etsem gelişip dur diýýän ýöne äriňiz bar bolup diýýä tiktoga girýäňiz diýýä näme äriňize kanagat edeňizokmy oýnaryş gözleýäňizmi zat diýýä men dawleniýam alyp durdy şoň hökman äri rugsat berýändir girýändir näme hökman bir zat gözlemek üçin girmänmi. Nähili düşdi samsyk düşünjeller bar ya şo taýda özüň nälidigini aýdyp dur daşyň. Ana şo wideony gören gelnejeler näme üçin agzyňy paýyny bermediň zemin dawleniýaň bolup dur. Zaýalamalyda komentariýada şony. Salam hemäňizem. Ýaňy efir açdym. Efirim gide ta Otuz ýedi minut. Wideoda altmyş, o- ot- otuz ýedi, altmyş minut boldy. Meň efirime köp adam negatiw ýazýar we kän negatiwleri blok edenim üçin meň efirim ýapylyp dur. Adam boluň, nerim oýnamaň. Negatif ýazmaň. Näme bolgusyz zat ýazasaňyzda liçkama geliň. Jogap bermeýän ýerimde. Hytaýda ýekän ýekän hatara goýup goýup goýup jogap berjek. Ýöne gelip liçkama gelip bolgusyz zat ýazmaň. Efirime gelip. Adam boluň. Nirem oýnamaň.

Wiý başga çakda her altynjy gün aşdaýdy şou konsert berip şou konsertimizdede DJ žiwoý muzka şou men ol tans gruppa nusoý bara olar bar onsoň konkurs geçirilýär ol utana sowgat işe bilen bi näme kostýum geýip zahit çagalarda begendirýärler şonuň hemmejini skidkada goýduk başga çak. O näme üçin skidkada goýaň skidkada goýmaň mud ediň altynjy gün goý adamlar begensin mud ediň düşündiňmi. Başga çak agzak götermesene getir getir getir özüm otyran Başga agyrda. Gelsen o özüm götüren başga. Wek, galta şapalacak. Agyrdan başga. A bir de çenin bizde 30 prosent skit ketdik başga. Şony 20 ediň. Bol başga. Hudaý ýol minimumdan 140 etdik başga. Şony 120 ediň. Bol bol başga. Başga maşyn içe ugradaýyn size. Özüm giderim. Çäçpiti Aşgabada geldim dos erkek bolşy gezek bir baýamany öwredäý. Way many dur a men bar a dedim iş bar a. Ýöräp duran çat GTD-dä men. Menden sorasaň aýtja. Birhili alloça meňzeýäňläň. Ýok, ýok, menden soraber näme sorajak bolsaň, men aýdyp bereýin. Gaýamaň syryny bilýäňmi? Aýt-da bilýän bolsaň. Şony bilýän. Aýt bolanda bilýän bolsaň. Njeýe mut däl-ä. Ýör ol magazyna çyk suwjaş, on mun alaly. Soň saňa gymmat modelimden arzanjak beribererin-le. Ýör suwuň mesele däl-ä. Hawa. Häzir bar gymmat ideýaly emma barysy. Şular ýaly pikirdäki, näme çemilmän ýören adamlar üns beriň. Boş Türkmenistan, elbetde Türkmenistanda biznes gurnamagyň iň ynamly, iň amatly, iň dogry ýoludyr. Çünki Boş Türkmenistan size haryt hödürlänokda, ýardam hödürleýär. Plasmas önümçiligi biz bilen başlaň. Job Sklan, Bilşiňiz ýaly, otuz iki ýyl mundan öň sagat näçededigini bilemok, gyzyklanmadymam hiç haçan, günüň şöhlejigi dünýä indi. Otuz iki ýyl aşdy. Öňem aýdyşym ýaly, Job Sklan organizm ýetmiş ýaşly Krhcet edip duran babulkaňky ýaly, ýöne ýüreçigim, konýeşna, on alty ýaşlyňky ýaly, ýaňy bir perihodny wozrastdan geçýän gyzjagaşyňky ýaly. Karoçe, özüme arzuw edesim gelýän zat jopsugym köpräk akyl. Ömrüme maňa ýetmedik zat şol. Mundan öňem bilemok, bolar öýdemok, ýöne onda-da arzuw edýän öz-özüme. Bagyt. saglyk, şoňa meňzeş zatlar, i şolaň hemmesi hasyl bolar ýalygam pul. I koneşno, ene-atama sag bolsun aýdasym gelýär, sebäbi şol iki ynsan birikmedik bolsa, men siziň öňüňizde bolmazdym. I koneşno, aşyk-i Tommy. Men çydaýan üçin. Iç agalanma, ejeler hökmünde meni saýlanlar üçin. Tak şto, siziňem janyňyz sag bolsun, gutly ogluňyz üçinem köp sag boluň. Onnoňam ýene bir zat, diňe Maralyň üstünden düşmeli däldir. Edýäňizmi, edeniňize görä, hemmesine deňlik etmeli. Güläýlek şo taýda başyny maşlady, Dogry, men düşünýän. Menem siziň gören zadyňyzy gördümem, şo taýda diňledimem, eşitdimem, hemme zadam menem bilip otyryn. Ýöne näme üçin diňe Maral şo taýda zat edýäňizem, Gülälege-de diýmelikeniňiz-dä, Gülälagam goý çykaryň-da şeýdiň-dä, näme üçin diňe Maralyň üstünden düşýäňiz? Sungat işgäri bolýamyz, hemme sungada degişli şo taýdaky Gülälagam sungada degişli, Gülälagam uçuryň ýokarda, Gülälagam ony bir gaç ýokardan ýöri. Onnoňam näme üçin diňe. Maralyň üstünden düşýäňizde Mekaniýewem-ä bir bagşy gürledi. Gürleýän bolsaňyz bloggerler, tiktokkerler gürläň-de şoňam üstünden düşüň-de. Sungatym men hiç kime çalyşmaýan, blogger bilen işleşmeýän men. Sebäbi blogger edip kimi, tiktokger edip kimi goýsaňam bolar biler ýöne biziň sungatymyz agyr agyr nemede bir basgançak şoň üçin biz broggerlerden ýokarda durýas. Bloggerler bizden pes goýaýdy gürlede näme üçin Mekany çykaraňda. Mekanam uçuryňda Mekanam sizden bir basgançak Ýokarda durýany gurnada. Näme üçin Maralyň kemsideni gördüňiz-de, Mekanyň kemsideni görmediňiz-ä? Mekanyňkynam kemsideni görüň-dä, uçuryň-da ýokaryk. Ol aýtdy-a men lensnitsada, bir lensnitsa ýokarda durýan, menem blogerlerden, tiktokerlerden, lýuboý adamdan diýip gürledi. Gürläň onam çykaryň-da, çykaranyňyza görä.